Kamani mi ni mi shɛm n-yaa tariga maa ka n yɛla based on nyɛmmaŋmaŋ research ka a niŋ a research n-zaŋ pahi di zuɣu. Silimiin so n-yɛri yɛtɔɣ shɛli ni show your friend how to catch a fish but don't give him fish. Ni a wuhim a zo bɛ ni gbahiri zahim n shɛm amaa mi ka a ti o zahim. Di zuɣu, ni m mali shɛli ni n zaŋ sɔŋ a nyɛla information. ka ti nam paasira, ti ni ni doli shɛli n-di wahala, ti ni ni doli shɛli ka di niŋ ninsabisi. Shɛb ni doli shɛli ka niŋ anfaani ka nya abarika di puuni. Lala information ŋɔ maa kaman paasira n-zaŋ ni tira m pa connection man nima, amaa m mi bi yɛlim ni kadama a miri ka a dihi so yiɣisi bee a di doli connection. Connection maa, sokam malila o ni zaŋ shɛli zaŋ gu dim ka nyin booni connection maa. ka mɛ yɛn booni la process ŋun kam go o mali process shɛli o ni zaŋ chaŋ n pa shɛli n ŋɔ o dila American lotto ka zaŋ di zaŋ chaŋ ka niŋdi process zaŋ zaŋ chaŋ ka so bɛni o ba n zaŋ o zaŋ zaŋ chaŋ ka so bɛni ka o yidana zaŋ o zaŋ zaŋ chaŋ ka so bɛni o ŋahibu n zaŋ o zaŋ zaŋ chaŋ ka so bɛni school ka o zaŋ zaŋ chaŋ ka shikuru maa gba zaa ka di tom puya paya paya paya paya di zuɣu Information ka ti niŋ paasira, ti creatila awareness ni kadama a baŋ ni kadama so shɛŋa so shɛŋa din beni ka niriba mali li gɔra ni so shɛŋa beni mi diri bi tu ni a niŋ li amaa a ni bi mi maa zuɣu ka a niŋ wula ka a niŋ li di zuɣu man ni ku suhiri shɛm ni n yɛla shɛm yɛm kpaŋ maa maŋa ka saha shɛli kam ka a chaŋ ti page maa zuɣu a ni yuuni li zaɣa jia shɛm maa ka di nyɛla maybe a ni yɛli lala ka di nyɛla facebook zuɣu bee tiktok zuɣu maa. kpaŋ ma maŋa ka a gba shee yi zaŋ ti a zɔsimli ni mabiligu ka bɛ gba zaa ka bɛ kana nti di di daanfaani. Dinzuɣu n ku yɛn sɔhimi ee, ti ni ku yɛli ni ti yɛn creatila bee ti yɛn wuhirila tab maa, ti zaa ful yum taba n di tab daanfaani. Ee, n tuma nyɛmi ni kadama ka n yɛli ka a wum n teei ya ni kadama yuma ayi din chani ŋɔ Hi ka bayili o n be Sirina bee America, Chicago n be Sirina n niŋda Salamu Alaikum ni ti no lɔri. Hi ka n ku ʒiya ka o ti call ma ni Mister President, tiŋkari ka a be maa m bɔri ni a faai wun dabili ŋɔ bahi ka di nyɛ ti mabihi zaŋgɔnnima bɛn ku dɔɣi shɛba nyɔŋ ni maa. Ka ya dizuɣu man yɛn be Sirina wula ŋuya a ti tizɔbili so n kana ti sheegi Scotland ka m bɔri ni nyɛ nyaa wula ka di ni tooi faai o bahi. Man yɛn be Sirina n ka Scotland m bela. Iceland but how can I help ŋun sa ka bɛ zaŋ Ghana namba zaŋ ti ma ka bɛ call ma na ka m mini ba di fiila ka di ti nyɛla ka Scotland UK ka lala niri maa kana ti sheegi bɛ zaŋla process shɛli din nyɛ conference shili process ka o nya di gba mali di connection kaman ka kpambi kpambi gɔra organisation shɛli ka a doli ba kana nti escape ka di nyɛla o ni kana ti sheei na naagi ka bɛ control yo nimaani ka bɛ mini ka bɛ ni yɛn niŋ shɛm ka call m be Sirena. ka m be Sirina mi gba zaa bela Chicago ha o America ka call ma Mister President ni yara ŋɔ ka n dii gbubi zaŋ Ghana number n call because ŋuni ŋun be furminsi maa puuni ka di kuli ʒiya zuŋɔ ni biɛɣuni bee n deport o mi do you know why ka bɛ call ma Ghana na bɛ min la ni ka n chaŋ airport ni ti kpuɣi o bee ka n nya ka o escape mi n ka nimaani m mi ka London bee lan ti che Scotland so n ni tooi niŋ shem I will guard him with guard line. Bɛ koolum o, bɛ yɛlim o ni o dim tim. Tim maa nyɛla din sani Aandasa ni Wasekum Asaalon. Nini pɔbi ka neegi ka o niŋ wula ka bɛ zaŋ information maa n-zaŋ zaŋ ti o. Bɛ ni kool o ŋun bi mi binshɛɣu bɛ ni booni tim dibu bee Asaalon seekibu because biri ku ʒimi ni kadama o ni yoli liɣi shɛli ka bɛ zaŋ lala process maa, politiciannim process n-zaŋ o zaŋ kana maa, biri yɛn deport o mi. Ka n yɛl o bɛ yɛlim o ni o dim tim ka bɛ ni tooi kool o n-nya o. ka bɛ yɛli ni o di tim ŋun lan tom bɔhiri ni ka lala wula ka bɛ yɛn di tim man yɛli ba doo ni bɔri doo ka o paɣa bɔri so la zaŋ li zaŋ zaŋ di tim mani ŋɔ n-kuli ʒini ka che ka o famili o biradas n-yɛra ŋɔ hali o biraad maa gba zaa o yi nya American visa ni o chaŋ ka di kuli nyɛ true daadima ni ni ku sɔŋda asafurlah is in Canada. a nyɛ ba di zuɣu ka n yɛli ba dim tim bɛn bɔhi ma wuliya tim ma yɛtɔɣ kul niŋmiya fast fast chɛmiya nti nyɛ yi zaŋ wabihi maa taba ka yi create a story ka di ŋmanila yi yɛri Hausa m booni o yuli tinkua bɛ gɔndila n yɛri vɔɣani bɛ niŋdila ŋɔ ŋɔ ka bɛ kul create la story nim maa ka o sister nima ni o mada nima ka bɛ kul pretend ni tim maa dibu m bala maa ka kuhira ka zaŋ ŋmahi ŋmahi di picture nima ni binshɛɣu n zaŋ zaŋ sell nɔna. ka o yogi o WhatsApp ka naan yɛli ba ni o yɛn dihi ka bɔhi wula ka yɛli to din tahili ka n doli politician nim ŋɔ maa kana ŋɔ maa eh man nyɛla n ŋɔ ŋɔ ŋɔ ŋɔ ka zaŋɔ nim maa ka bi wuhi ni kadama bee nyɛma bin gbaai ma n kuma di zuɣu ka n daa nyɛla a politician nim maa connection maa ka zo n zaŋ yina maa di zuɣu ni yi chaŋ ni yi kuli yiŋa bin kuma bin niŋ ma ŋɔ musulinim ni kuma zaɣa yaka zaŋ niŋ ni kuma ka o niŋ wula Bɛ ni yɛn zuŋ o zaŋ the next two days of ticket dira niŋ a returning ticket bari ka bɛ lihi lala by law di bi tu ni bɛ labi so ka bɛ ti ku o ka o chaŋ ti di tim ka bɛ yihi o airport maa ni n-ti o biɛhigu shee ka bo lawyer zaŋ zaŋ ti o ni yɛra ŋɔ lala guy maa o zuŋɔ yuma ayi m-bala maa m-be siri na ni tira di zuɣu m-pa connection man n-niŋdi connection tiri so ti paasirila information m-mi bi yɛli ni kadama di doli connection bee di doli Based on nyɛmmaŋmaŋ niŋ ma research, European countries maa di galisiya pam. Twenty something European country. So tryim di zaaha. Please niŋ ma a research bɔ a bɔra learn hard work bom tuun shɛli a nuu ni. A ni yɛli bo, kaman n daa yɛla yɛtɔɣa shɛli ka lan bɔri ni n kpaŋsili.

process ŋɔ maa ka survive di zuɣu m pa connection man ŋun niŋdi connection n tiri niriba a nya bo man duty nyɛla ni kadama eh biɛhigu maa ni chani shɛm ni mi shɛba ka bɛ doli so shɛli n go in ma o doli by road o doli by air o ni doli so shɛli n survive ni so ni doli shɛli ka o ni miig o ka o dinnim maa zaa ka ban yɛn yɛri zaŋdi tira di zuɣu n suhirami n-ŋahi ba n tuzɔb paɣa di na bi niŋ too late do your own research di biɛri ti pam kadama a yi lihi tin ku kpuɣi 2021, 22, 22, 2023, 2024 Iceland ŋɔ shikuru bihi bɛn ku yi n kana shikuru ti ku tooi kali. Ya polo ka yinim be? Ya polo ka Turnpike Northern Region ŋɔ maa ka ti be? A nyɛ bɛ o cham airport n-ti nyɛ ti Northerners kambɔnsi maa ni gɔra? Ya polo ka tinim be? So ti niŋ duty nyɛla m-pa ŋun niŋdi connection n-tiri so but my information ni mali shɛli ka n niŋda. Ti ni ʒiya ŋɔ about dabisi shɛŋa m-bala maa. Naɣila a nya ninvuɣ shɛb ban reach ma n-yɛri ma N Mister President, a yɛltɔɣa maa di bɛni naanzi ti Northerners bi bom tuma, bi niŋ mi ninmoo n learning hand work, ti ni ni kana silimiin tinsi ka binshi shɛŋa ti miiti ka di nya ni di mali baŋsim yaakaza tuma yaakaza n di ku yɛn deeri li laɣim maŋa n di ku yɛn deeri amaa n ka laa baŋsim maa so how can I do ka laa niriba ŋɔ maa ka ti yɛri ba yaa yi ban bɛ yiŋ ŋɔ maa learn hard work n bɔri ni n chaŋ silimiin tiŋa ni di nyɛ gɔri naangu ni di nyɛ kpɛŋɔ naanzu buro n niŋ gɔri maa interest maabu tu to ti n ʒiya ŋɔ ka di tuma ni ku luna zuŋɔ ŋɔ din sani ka a yɛn tum chɛla bi yo kɔmpini ka bɔri tuun baŋdi ba din sani ka nyɛ n bɔra hard work din sani ka a yɛn tum miri ka a zaŋ a pukpaarilim bee nyini ʒirila kaaya bee nyini ʒirila binvuɣu Learn hard work, Tummi tuun shɛli a nuu ni, Bɔm baŋsim shɛli din yɛn be a nuu ni, ka laa baŋsim ŋɔ maa hali opportunity lihi maa, baŋsim shɛli beni a ni tooi mali li ka a mali baŋsim ŋɔ maa shɛli gba n ni mali binshɛɣu ka so yi yɛn sɔŋ a gba ka di nyɛla easy. Tuuni mi tuma di bi ʒɛmda, baŋsim bi ʒɛmda. A ni yɛli bo, di zuɣu ti yɛn yɛli ti ma biligu kadama mani ŋun yɛri ŋɔ maa ti niŋ tuma nyam ni kadama n suhirimi ni

Amaa a yi niŋdi a research kamani ŋmahili n-lihira comparison, a yi compare UK ni Germany, UK Canada, UK America, UK Iceland, lala countries ŋɔ maa bɔ n-lee niŋ a interest ka a bɔri ni a chaŋ? Hali shikuru gba ka a yɛn chaŋ European countries nim maa zaa di galisiya pam. Niŋmi a research n-nya nya din mali benefit a ni yɛn bɔhim binshɛli shɛli maa di ni yɛn sɔŋ a. Nyin yɛn lihiri di zaa ha puuni din yɛn niŋ a aliheri bee din yɛn viɛli zaŋ ti a maa. ka a chaŋ dina a ni yɛli ba o. Amaa a bi niŋ research ka yɔli bro naɣi zuɣu man gba zaa ti kuri di kuli bela gɔrim maa puuni di zuɣu helpimiya ti help din sani ka di tuni maa ti niŋ n duty bee n duty nyɛla ni kadima I pass away the information kaman a ni niŋ a research shɛli bee ka di ka luɣi shɛli polo beni ka a nini bi neegi. bee a ni kani nima a kamina ti paana luɣ shɛli polo ka di nyɛla o a nina bi neegi ti ni ku ʒiya ŋɔ ti kɔnturoya niriba ka niriba maa kana n-ti na bela Libya bee o na bela Saudi Arabia bee o na bela ka ti mini ba shɛɛri story ka ti wumdi bɛ gba sani ka wumdi ti gba sani ka wumdi luɣ shɛli polo ka ti laɣim ŋɔ niŋ ŋɔ maa zaŋ zaŋ ti a ni a gba diri di anfaani di zuɣu ti yɛn suhila a gba zaa kpaŋ a maŋ ka a shɛɛri zaŋ ti a mabihi ka chaŋ ti follow ti YouTube ŋɔ maa a ni mali binshɛɣukam la tinim bi zaɣisi ni the whole 5 Northern Region maa zaa ha ŋmani pirisi, Dagbamba, Zabaɣisi ti 5 Northern Region maa ha ka ti zaa ni tooi go di zaa ni tooi go bee ka ti zaa nuu ni mali tuun baŋsim. Tuun baŋsim kɔŋko ka ti ni tooi zaŋ wiini ti dimba. Di zuɣu ti suhiriya mabiligu ti niŋmi ninmɔhi m-bɔhim tuun baŋsim din sɔŋ m mi na zaa ha. Yuli m-bɔri Mister President on social media chɛbisi.